my people, take me for who I am, take me for who I am, take me for who I am. Hello, my beautiful people. Welcome to Niger Daughter TV. This news just come up. Hey, from America, for America. Hey, I'm on. This my English may not go the break people table. Yes, yeah, so this news come from America. This this news happened for America. A 40 years old girl. Hmm. when she born hmm fourteen years old pikin when she born from america then this girl she come try to carry the pikin go restaurant yes come carry the pikin go restaurant e come give one lady make e help her hold then the lady come help her hold am before you see the woman don gbaze the fourteen years old girl she don gbaze comot for uh, the the restaurant Then dem come dey wait her make she come, she no come. Dem come dey see say the pikin dey stop breathing, the pikin no dey breathe again. Na im dem quick call ambulance, call police, then dem call for the rescue. Then dem come look for the girl, dem come see the girl. Then the judge no charge am, um the judge no charge am because dem say e no kpai am. The main reason why I bring this gist come outside is because about our Africa, Nigeria, when Africa, Nigeria, mostly my country, when you go see young girls go born, dem go go put pikin for dustbin why why this girl no put this pikin for trash now na because of say if she put am and dem discover am her finger print and if she put am the society the area know say she get belle if she kpai the girl na everlasting prison mouth you see a lot of things surround this girl before this girl go drop this pikin with this uh, uh, lady so you go tell me say she never think all those things she don think of all those things then she go still think of the the consequence wey she go face, the wetin go pass am if she kpai the pikin or if she dump the pikin or because her finger print dem go use am do. If our country bring all those things come up, I no believe sey person go dey born pikin throwey. Okay now wey dem con see sey e abandon the pikin for restaurant, wetin dem do? Now, immediately, pesin just abduct am. Dem abduct di pikin. Di pikin now is a good hand, e dey safe hand. But if na our Africa pipo, um for my, I no dey say Africa, my Naija, I be Naija pikin, if na Nigeria, dis kain tin no happun. No. Weda dem go give di pikin back to her, yes, make una wake me if I dey sleep, dis same pikin, dem go give am back to dis girl, dis pesin wey carry dis child come outside, abadon am for restaurant go if police don arrest am human right dem don dem go still give dis pikin fourteen years old pikin o dis girl still young make we tell ourselves di truth she still young she see di cassava di abi di cucumber e sweet am she enter am she chop am den she no know sey di thing go swell up den di thing swell up e become a child e become a human being for her to face she look sey she no go fit face am what to do she look for somebody to give her di child My pipu, my country Nigeria, please I dey beg, many of our child, our our children, many of our sisters wey dey give birth, abeg make una try to dey look into those thing. Those pipu wey we dey catch like sey um dem thief pikin, if you be one of person wey you dey eye another person pikin wey you dey sey na my child, wey you dey there for their children, you dey try to thief am, e no good. Look for those kind of pipu who they are not capable to take care of their children, who never reach, who never know to sey okay I want to become a mother. Those kind of people look for them now na everything don dey social media I don first talk am for my video announce am look for people wey dey do social media tell them make they announce am for you say if you be get child wey get belle you no wan take care of that child no abort am no born am throway born am and give me I go abduct am, go take care of am, I go take care of am as my own, as your own. Yes. If una dey like dat, una dey come out like dat than to dey thief other people children, na two way dis my video dey dey dey do now. Thiefing people's children, look for children wey dem dey get belle, wey dem never reach to be mother, wey dem dey find where to Drop the pikin, look for am. If you be child, no kill that pikin, no, that pikin no worth to kill. God have reason for bringing child to, through you to this world. Look for responsible family. Look for responsible home when they look for child. Give it to them, make they take care of am. For you to buy pikin, for you to put pikin inside a place, toilet, e no good. Look for na wetin i get wetin dis video tell me and our government

If na my country now, dem go give back to this child to the owner. Make una dey collect sense o, my people. Make una dey collect sense. And if you be small girl, you come across this my video, you know say you nova work because as far as you dey chop that kokuba, kokuba chopper, I no wan laugh before because the thing dey touch me. As far as you don dey chop that kokumba, the kokumba dey sweet you. Hey, remember the uh, the work behind it. Chopping cucumber, chopping the cassava, remember that cassava can be a human being like you tomorrow. It can breed that ca- that, that cassava, it can breed human being like you when you dey chop. That cucumber when you go dey chop, when you go dey chop am, they go tell you say, first, when you new start girl, hey, hey, hey, hey, no, that thing when you dey, oh, my people, me I leave una. Now this one I get to talk. I just see the new, I say, ah, me I tell my people, it don happen for Ameri, Ameri, Ameri America go go go go eh e don happen for America now I suffer break this one come up up also my true mommy still send me video also about this kind thing also if you don't know my true mommy what are you waiting for go and grab her same thing e happen for Nigeria people they go born pikin baby factory baby they go come dey sell children e no fit happen for america but e happen for nigeria thank god dem don arrest those people please if you no get my true mami follow her almost the same thing na happen for america na happen for nigeria so le nigeria oh those children now mm -hmm. but america oh that pikin go go school any length when you say you wan go go am I pray make those kind thing happen. You when you dey look for child, you when you know say you are capable, you dey look for pe- person pikin to thief. No look for person pikin. Look for the genuine one. Look for child. Look for genuine children. No look for you know motherless ba- home dey there when you go go go adult pikin. Make una stop to dey thief. Now it's all I get to talk, my people. I'll see you now in my next video. If you find this video very interesting, okay, drop your own opinion.